Ähliňize salam. Bu dersimizde inputlar we outputlar hakda görmekçi. Has dogrusy input funksiýasy hakda. Input näme, output näme? Ilki bilen output düşündirek. Output bize ýazan programymyzyň beren netijesi. Meselem, print diýeli 3 diýeli meselem. Print 3 bolsa run diýsek Çykan netije üç. Ine şu biziň autpudymyz. Indi input näme bolýar onda? Input olar ýaly çykanok, inputy biz ýazýas. Meselem biz sanlary ýa-da bir zatlary belgilemegi başga zat başga bir X ýa-da A ýa-da B ýaly üýtgän agzalaryň kömegi bilen sanlary belgilemegi ýa-da store etmegi görüpdik. Meselem X diýendir. 3 diýsek, şu ýerde üçümiz X-e geçdi. Ýagny Başga ýerde biz üç ulanjak bolsak, üçüň ýerine meselem X ýazyp bilýäs. X goşmak, iki diýsek, şol bäş bolmaly. Indi şular ýaly inputladan bize üçi şu ýerde biz özümiz ýazdyk. X deňdir üç diýip. Ýöne X-i biz bu ýerde ýazman, outputda ýazdyrjak bolsak näme bolmaly? Meselem şular ýaly häzirlikçe gysga görkezýän. X deňdir input write something diýsek meselem. Şu görýäniz istek gören näme işleýärdir. Run. Ine bize bu ýerde bir zatlar ýazmagymyzy soraýar. Ýazýas we alýar. Input funksiýasyny ýazanymyzda bize şu ýerdäki ýazan zadymyzy, ýagny şu ýerdäki x-iň bahasyny outputda ýazmagymyzy soraýar. Şu ýerde ýazýas. Ýagny çykan netijede ýazýas. Ony has gowy düşündirmek üçin, meselem, Diýeli, ýaňy at familiýaňy goşmagy öwrendik. Meselem, indi ady diýeli. Ady. Men bu ýerde öz adymy ýazsam, stringde ýazmaly bolýar. Myrat öz adym bolar. Ýöne meniň ony islämok. Her kim öz adyny ýazsyn, her gelen. Men bu ýerde öz adymy ýazsam, başga biri geljek bolsa, bu programmanyň kody üýtgedip öz adyny ýazmaly bolýar. Ondan bir gezek kod işlenende output-da çyksyn şol. Her kim öz adyny ýazar ýaly. Meselem, input diýýän. goşa dyrnak doýýan elbetde içindäki säwik soraýan zat ýazýan zady bilmesem şu ýere adyňyzy diýip ýazjak men adyňyzy ýazyň diýip ýazyp bu ýere hem boşluk goýsam bu string bolanlygy üçin elbetde içinde goşa dyrnak bilen ýazmaly ýöne bu ýere sanam ýazyp bilersiňiz isleýä görä. Ady diýdim. Familiýa diýelim. Familiýa input familiýamyz diýsek, şular ýaly etsek. Indi run diýip, oý, ýalňyşdyk. Etmeli däl, iş etdik. Neyse, uzak çekmedik. Run diýýäs.

Familiýamam bu ýerdäki familiýa diýip duran ýere kopiýalap goýdy ýany. Ikisini store etdi, şo ýerde saklady ikisinem. Indi meselem men olary hiç hili görkezmedim, ýöne men ýazan adymy görjek bolýan. Nädip görmeli terminalda? Hemişeki ýaly print funksiýasyny ulanýas. Print diýýän. Indi men ad edýän. Adymy ýazdyrjak men. Ýöne bärde meň entek adym ýazylmady. Näme ýazjagymy belli däl. Şoň üçin näme ýazýan men şu ýere print ady diýýän indi şu ady diýen üýtgeýjini şu ýere goýsam näme ýazylsa şu ýerdäki inpuda näme ýazsam ady diýen ýere gelýär ady şo bolýar we bu ýerde-de şol ady print etýär näme ýazsam şony ürkezýär öňden ýazandygyma onda gerek ýok i ikinjim familiýa diýen otry goýup Indi görelim näme çykarýar. Adyňyzy ýazyň diýýär. Ilkinji ady input diýipdik. Oçurk moçurk gitýär ýagny. Birinji ady diýen üçin adyny goýýas meselem Murat diýen adam. Familiýaňyz diýdi. Nesirow diýen meselem. I nji ikisini print etdi. Ilkinji ady print etdi, onsoň familiýany. Murat Nesirow. Başgaçarak edip bileris. Meselem, şu ýere bir string ýazalyp biz özümiz. Meselem, adyňyz diýeli. Bir boşlugam goýaly arasynda. Otur goýýas. Ady. Ine adyňyz diýip durýar. Iki nokat, bir boşluk, soň adym geçýär meň şu ýere. Näme ýazsam şol geçýär. Otur bar. Indi bu ýerden string goýaly ýene bir familiýaňyz diýelim. Familiýaňyz. Otur goýan boşluk hökmany bilen goýmasam bilen. Indi familiýaňyz diýmem iki nokat çykýar we men familiýam geçýär şu ýere. Familiýa näme ýazsam şol geçýär. Görelim. Meselem adyňyz diýelim. Kimsin Uly. Familiýaňyz. Itiň ogly. Ine, adyňyz Kimsumguly, familiýaňyz Itiň ogly. Şul çykdy. Indi başga näme edip bileris? Printde ýene bir zat görkezmekçi şu ýerde. Printde meselem men şuny indi ady aşakdan ýazmak isleýän. Meselem Ady ýazdy, aşagyndanam şu ýerdenem familiýany ýazmaly sen. Yzyndan däde aşakdan aýratyn başga setirde. Nädip başga setre geçmeli? Şunulam ýaz. Kese çyzyk N goýsak şeýdeli. Bir san goşmaça etdi. Ine. Şular ýaly etsek, şu N-iň goýlan ýerinden aşak geçýär. N-i biz Şu ýerde-de goýup bilerdik, meselem, şu ýerde şuň üçindedem şeýdip en goýsak, şo ýerden göni aşaky setre geçýär. En ýagny new line-yň en harpy. Run diýsek, ine adyňyzy ýazyň diýeli, meselem, ýene Myrat, familiýaňyz şu bolsun. Ine, adyňyz Myrat. Aşaky setirden familiýaňyz. Ýöne familiýanyň öňünde bir boşluk bar sebäbi o nireden gelýä o nireden gelýä o boşluk gelmeli däldi welin ýalňyş geldi öýdýän üns bermäň şular ýaly belki şu ýerdäki bir boşlugy goýduk şondan geçen bolup biler ýa-da şuň öňündäki boşluk bilmedim indi Emin goýsak, ikinji setre geçýär diýdik. Input şular ýaly. Ýöne biz aljak inpudymyz meselem, adyňyz diýýär. Bu ýersiň ady san bolup bilmez. Diňe harp bolmaly. Ýagny diňe string bolmaly. Ad ad string bolmaly. Bolmaly. Ýöne bu ýerde biz meselem Input soranda adymyza meselem şular ýaly bir zat ýazsak, familiýa bular ýaly bir zat ýene-de kabul etýär, adymyz ýetmiş alty bir zat ýetmiş alty. Bu bolup bilmeýär, string bolmaly. Ony nädip etmeli? Ýagny alan zadymyzy stringe öwürmeli. Onuň iki ýoly bar. Şular ýaly edip bileris. Birinji ýoly. Ady aldy. Ady ýene-de täzeden ýazýan. Ady deňdirýän string ady diýýän. Indi şu ýerdäki ady Şul haýsy birinji ýazan bolsa şoňa görä etýän input alan inpudymyz ýazan zadymyz şu ýerdäki ady diýen ýere geçýär ady bolýar şol we ol ady alýar bu ýere gelýär şu ady aldy munam str string diýýäni string öwürýär şul str funksiýasy at meselem şu ýerde ýazan zat şu ýere gelýär we ony string öwürýär we Ady, täze ady şol stringa öwrülen görnüşi bolýar. Ine bu ýerde print eden adymyz aslynda şol stringa öwrülen ady bolýar. Şu ýerdäki ikinji ady. Görelik, meselem. Näme ýazaň? Şular ýaly bir zat ýazsak. Familiýa harp goýsun. Ine bu ýerde meselem alan adyny Stringe öwürdimi? Öwürdimi? Kim bilir. Täzeden göreceğiz. Yani indi string öwürdi, yani bärde täm outputda o yerde näme çykan möhüm däli üçin. Yöne string öwürme üçin umuman şular yani edilýär. Ya da inputun öňüne goyup bilersiz. Şu yerik. Göniş ýeri biz CTRL edip goýsak, ýagny sanlar hem aslynda string görnüşde ýazylyp bilýänligi üçin ýalňyşlyk bermeýär san ýazsak. Ine bu ýerde meselem şular ýaly ýazsak sany aslynda string edip çykardy bärde. Ýagny sanlar hem string görnüşde ýazyp bilýärdik görüpdik. Ýöne string täze bu integer diýsek biz. Bütin san bolmaly diýsek. Ady. Bitin san soraýar indi sözüni harp ýazsak error berýär. Invalid literal for integer diýýär ýagny bular ýaly harplary integerge ýazyp bilmeýär sebäbi olar integer däl. Ýöne eger biz o ýere san ýazsak meselem ýetmiş ýedi ýazsak Indi kabul etdik. Sä öňe integer goýanlygyňyz üçin ol ähli gelen agzalary ýagny inputdan gelen ähli zady integer hökmünde kabul etýär. Eger integer däl bolsa onda-da error berýär. Ýagny sandan başga zat bolsa ýalňyşlyk görkezýär. Programmamyz işlemeýär. Inputlar şular ýaly. Meselem biz gysgaça bir zat edeli. Goşmak diýeli. Goşmak programmasyny ýazaly. Meselem diýeli ýa-da köpeltmek ýazaly. Näme diýeli? X1 diýeli, birinji san bolsun. Deňdir. Input diýer. Ýöne san integer bolmaly. Şonuň üçin öňüne int goýýar. Input diýdik. Ýöne inputyň içinde string ýazyp biler soramak üçin. Ýagny printde ýazanymyz ýaly bir zat bolýar bu. Sany giriz diýýär. Meselem, birinji sanymyz sorasyn. Ýaly ýazmagy unutmaýarys. X 2 diýse integer bolsun bulam. Input diýeli. Ikinji sany giriz diýeli. Şular ýaly bolsun. Indi biz bu ýerden näme etdik? Biz san soradyk ulanyjydan. San giriz diýdik. O meselem sanda-da harp girizse ýalňyşlyk görkezer ýaly öňüne int goýýas. Ähli gelen zatlar integer bolmaly hökman. Ikinjide-de edil şu bolar ýaly input alýar bir zady ulanyjydan we onam integere öwürýär. Eger integer ýazan bolsa. Integer-de harp ýazsa, string ýazsa ýa-da boolean ýazsa Error görýä ýalňyşlyk görkezýä. Indi biz ikisiniň köpeltmek hasyly gerek bize. Näme diýeli köp arasynda boşluk goýup bilmeýäs. Hökman şular ýaly edip arasynda boşluk goýup ýazyp bilmeýäs. Hökman bitişik bolmaly ikisi. Meselem köp aşakdan çyzyk hasyl diýeli. deňdir näme bolsun x bir köpeltme x iki bolsun indi näme etýär biz köpeltmek hasylymyz ine şul x bir birinji san alýar gelen ulanyjydan integer urip birinji san bu ýere geçýär ikinji san hem x ikini alýar olam bu ýere geçýär we iki sany girizlen sanlaram näme etýär köpeltýär. O köpelip bilen hasylam ýagny ondan çykan netijänem köp has diýen üýtgeýjä save etýär şo ýere store etýär goýýar indi biz print diýsek şu köp has diýip ine görkezdi özi şuny print edenimizde bize nämeni print etýär birinji we ikinji girizilen sanlaryň köpeltme hasylyny print edip görkezmeli göreli dogrumykan. San girizýär. San soraýanyň üçin, meselem, bäş diýen. San girizýär, togsan alty diýen. We bize ikisiniň köpeltmek hasylyny dört ýüz segsen çykardy. Ine, biz munuň öňüne indi hemişeki ýaly, meselem, köpeltmek hasyly diýip, iki nokat goýup, string görnüşde we yzyndanam otur goýsak, ilki şuny ýazar, soň köp has diýen netijäni görkezer bize. sany giris bäş togsan alty ine köpeltmek hasyly dört ýüz segsen şular ýaly edip ýönekeýje kalkulýatora meňzeş programmalary hem ýazyp bolar olaram göreris umuman input şular ýaly islendik zady meselem input diýip siz hem synap görüp bilersiňiz alan inpudyňyz bir ýere geçmeli bolýar hökman inpudy bir zada deňlemeli ilki x-e y-e parhy ýok. Onsoň şol alnan X ýa-da Y-i şular ýaly edip, başga-başga amallar üçin ulanyp bolýar. We köpräk praktika ediberseňiz, input-am gaty gowy, peýdalary köp.